Gréissen iech dann zu enger neier Episode vu Mare Tennis Aces. Jo, nodeems mer lech Ke hei déi zwee Trainingslevelen haten, also mir haten eng jo eng Trainingssessioun viru Schluss, geet dann haut virun Mat engem weidere Level an ech huelen un an ech tippen mol drop de Level gëtt e bësse méi kuerz, well nächst Kéier geet da scho viru mat der Story a mir ginn heiansdo an d'Festungsverdeck dran. D'Tor ass riseg, de Bowser seng Schäre bewaachen et. Wéi soll mer denn do laanscht kommen? Jo, et gesäit scho bal aus wéi am Krich, sou wéi se do sech sou eng Festung opgebaut hu virdrunner mat lauter där Sand. Ach, ech kommen net op den Numm, non, déi krass Sandkëssen an déi schéi Këschten an do, also eng schéi Festung virun der Festung, kann ech jo bal soen. An jo, déi Hammerbrüder hei gesinn och net schéin aus. Elo hu mer ëmmer gepackt a mir solle elo einfach hei derduerch marschéieren, also d'Scharmützel. Mat dem Bowser senge Schergen innerhalb vun enger Zäitlimitt dem Bowser seng Schergen hei ze schloen. Dat gesäit schon no Hammerbrüder hei aus an dat hoffen ech emol dat mer elo net hei mat Hummere mussen entgéint schloen. D'Hammerbrüder ëmmer erëm an de Mario Spiller déi zeréck kommen. Ech perséinlech hunn eng besser Experienz mat hinnen duerch Mario Strikers gehat. Voilà, an tatsächlech, mir kréien hei Hungeren am Platz Bell an d'Gesiit haut geschoss. Wuertwiertlech an d'Gesiicht, wou mer scho grad gesinn hunn. An jo, mir kënnen ebe lo hei, mir mussen dat do lo maachen mam Trick, fir se esou ze kréien. Eng kleng Anekdot vum Let's Play hei, Dir kënnt Iech vläit denken, wéi eng Referenzen hei laueren huet vum Opbau hier. Dat war deemools am Bësch, war dat d'Piranhaplanzen, déi eis Feierbäll geschoss hunn. A wa mer da kucken nach an der Schnéiwelt, um Äisbierg wou mer waren, do hate mer mat de Shy Guys jo ee méi salty Moment. Déi ware jo dofir responsabel, dat ech eben de Let's Play Format changéiert hunn, am Sënn vun ech hunn et opgeholl fir iech an duerno hunn ech et nokommentéiert. An jo, esou ass den Opbau hei. An ech fäerten ganz, dat mer dann eben doduerch hei elo ee. Eng 3 Step Level kréien, dat heescht dat hei ass déi éischt Phas an mir hunn elo gesinn 10 vun 10 Hammerbrüder däi gréng awer mei geschlo an elo wäert wahrscheinlech déi rout kommen effektiv mat bësse méi hëtzege Bäll. Mir kréien elo schéi geblockt direkt, dat ass wichteg, dir wësst wat ech hei elo maachen, ech gi mer do direkt dee sichen dee mech esou vill stéiert an esou kënne mer eng Combo maachen, dat heescht mir maachen hei dat wat mer vun den. Ech hike eis eist Lehrgeld gin hun wärt mer bëssen sou uwennen an jo ech warnen iech awer vir et wärt lo net direkt gepackt gin et ass eben net déi üblech weis ech net duer fails wëll et wärt leider drëtt Teste gin déi et wierklech ass ech an wa mer hei nach bëssen Zäit verléieren nee maache mer net et kënnt lo eng schéin drëtt Phas mat kenge Bäll méi mat kenge Feierbäll méi nee mir gin direkt eng eng Nummer méi héich. Mir kréien eis Kollegen ëmmer beim Blumen paten an mir kréien och de Kugelwee deen mir mussen ofschéissen an dohanne steet e schéine Steen, e schéinen Tromp, e Mini-Tromp, ech weess net wéi een e soss kann nennen, een deen eng Zänn net gebotzt huet, wéi der jo gesitt op dëser Plaz wou hatt erëm klamm fir d'Zänn doktere kéint ee jo hei abauen, nee nee maache mer elo net, war e klengen Joke, wann ee sech langweilt kann ee jo schreiwen ween ass de beschten Zänndokter am Land. Hei gesitt der eben dann wat d'Challenge ass an hunn eben do erëm Blockage am Sënn vun mir hunn erëm déi kleng Roboteren do déi eis nerven an den Thomp hannen dee keng gutt Zänn huet wéi soll ech soen dee kann och riets lénks also deen ass scho zimlech beweeglech fir e Steen wann ech e Steen wier also ech sinn net sou beweeglech vläit wéi schonn deeg heen wann ech gutt midd sinn esou fir der Plaz. En hält d'Riicht, bleift op senger Linn an et wäert natierlech eben net packen déi éischt Kéier. Dir geséit do wat de Spamming vun de Robomaschinen eis erëm fir Misär bréngt. Mee fir dat esou eng Linn riicht hält an dann riets lénks sech nach beweegt, huet se schonn eng gutt kierperlech Verfaassung, esou Steen bis op d'Zänn. Jo bon, wann ee muss ëmmer Kugelwillie friessen, ech mengen do hëlleft déi beschten Zahnpasta effektiv näischt. Sou, dir wësst jo dat Ganzt gëtt och ëmmer am Discord, wou ech dat gelivestreamt hunn, dann wou ech dat hei opgeholl hunn. Mir maachen da lo nach e Kéier e Versuch an fir iech ze erklären, dee Level hei gëtt haut eben just gespillt wëll mer nächst Kéier da schonn d'Final vun dëser feiereger Insel wäerten hunn an duerno dann eben d'Story Sou richteg lass goen. Naja, dat ass wenigstens e Pad. Also den Opbau vum Level gefält mer wierklech. Ech fannen en méi sympathesch wéi, also méi sympathesch wéi dee vun der Äiswelt mat de Shy Guys. Ech muss wierklech soen, wann s dee leschten Drëttel dovun gäis, esou wou mer elo dee Steen do mussen eens eng Zänn nach méi besser poléieren, ass en awer e bësse méi simpel opgebaut fir, also dat musst der mir schreiwen, mee ech perséinlech hätt méi Krämpes an der Äiswelt, well do einfach och nach riets a lénks sou Schnéimënsche stoungen, déi dann e Blockage gebilt hunn, an du konnts eben dann net erofschéissen. Dat war eben deen ee fluchenden Shy Guy, dee sech ëmmer verstoppt huet, An hei ass wierklech keen, kee Verstëppjes. Si, si stinn einfach do, si prett fir ofzeschéissen, wéi e geséit. Si hopsen natierlech och déi eng oder aner Kéier riets oder lénks, mee dat ass elo net all ze schwéier, wëlls déi, mir wësse jo e bësse wéi deen Timing ass. A bon, mir kréie natierlech hei vill Bäll of, wat eis erëm Zäit kascht, mee fir datt et esou eng final Welt soll hei erëm sinn, vun engem Let's, vun engem, vun engem Story Mode, Fannen ech bëssen, den hätt een och kenne méi mat Decken ënner sech schaffen. Och hei natierlech, mir sinn och do bësse blöd, mir wëllen haut feiereg Bäll an an elo brennt de Mario hei wierklech. An deem Stil si mer haut um fueren. Et ass bësse vum Opbau hier vläit ze simpel, mee bon, déi drëtt Déngens ass natierlech den Highlight, si bauen den Vogelwilli dann. Mir haten elo am Ufank net sou vill Krämpes fir de richtegen Timing do mam Blockage hinzekriegen, mee ech ka mer virstellen, deen een oder aner Spiller Deen hat hei eben elo Bäll kommen aneschters wéi Tennisbäll. Dat si mer eis jo eens. Wann een do, voilà, hei ze fréi mécht, kann eng Rackett séier fluete goen. Mee Dir gesitt hei, ech hunn iergendzwéi de Geblockt Déngens dran. Ech kann, dat ass vläicht d'Experienz vum Aecrad, déi dat jorelaang weess, wéi Bill fiert. Fun Moments, Mir wëssen nach ëmmer net, wou heiansdo stellt de Bill sech op komplett blöde Mann, de Mann gëtt hie sträit an de Kéieren zemools, ne? Mee hei gesitt der et, do kléckt mat et ëmmer, mee dass eben och, wat eben hei de Schwieregkeetspunkt ass, um drëtte Level, also op der drëtter Ebene, déi drëtt Etapp, den Turm fannen, dee Steen, fréier gouf en esouguer Wump, Wump meng ech genannt, dat war jo och ëmmer ee Faux-pas vun de Leit, wann dat Wumpf genannt gouf. Kavum oder Kavums kënnt se och vläit nach nennen. Ka sinn, datt et do e richtegen Numm huet, mee ech hu mol, also d'Story gëtt eis den Numm net virun an dofir kann ech iech leider just heile Steen esou benennen, e Steen, dee keng Zahnpasta benotzt huet. Dir gesitt, dat hei packt mer och erëm net. Dat do wor elo e komeschen Blockage vun der Robotermaschinn. Déi maachen eis d'Liewen och nach méi schwéier an doduerch geet dat hei eeben elo nach an eng weider Etapp. Mir probéieren et nach eng Kéier an Dir wäert elo gläich, Dir gesitt de Part geet haut eng ronn 16 Minutten, mir maachen elo nach eng Kéier e Versuch an duerno kënnt da schonn dee Versuch wou mer wäerte packen a wéi gesot eng kleng Trainingssessioun viru Schluss hate mer virdru schonn. Hei géif ech soen ass de Waarmspill nach eng Kéier eng verlängert Waarmspillung. Ech muss wierklech zouginn, Déi hu mer en och gesinn, et evident fir ze treffen. Verschiddener gesinn ech, gesitt der jo, loossen ech einfach laanscht, wëll esou en Humm an d'Gesicht ze kréie muss verflucht sinn. A mee Dir wësst wéi hei eben den Trick ass, ech muss permanent do emmer déi Kombos maachen andeems ech se treffen an eben e bëssen opgeluet sinn. Dat ass d'Schwieregkeet wann een deen Trick eraus huet an een hei lafen, dann ass dee gutt. Mach bei, Dir gesitt et, mir elo massesch Zäit eis doheem ergattert. Aus Hummere ginn da sou Feierbäll, also den Opbau huet schonn eng Logik, kommen dorun. Natierlech och e klenge Fun Fact, hanne gesitt der jo déi richteg Statue erëm bëssen. Heiansdo mengs de wierklech zu Koopas kéinten eng Statue do sinn, mee et sinn e Bowser, also déi si virun der Entrée vun der Bowser Festung, nodeems mer d'Papier fir Entrée elo gesinn hunn, dat ass eebe gutt zougemauert. Mee mech erënnert wierklech déi hei Situatioun esou vill Joer nach. Wierklech Krichssituatioun, dat een do déi Lächer wëlls uecht virun der Festung nach eng kleng, eng kleng Mini-Festung ze bauen. Klenge Blockage, deen zimlech, also ech fannen, et hätt een och richtege Bericht dorunter kënnen huelen. Ech weess net wéi dir dat geséit, mee mir gëtt och da vum Ausgesinn hier dee mat de mannsten Zännösen do erausgeholl aus der aus der Schatzkammer. Haut do muss ee mam Bowser eng Kéier diskutéieren, well de Bowser do do gläich awer och blitzwonner an deem Eck hei doduerch kann. Well ech ginn iech einfach elo e Beispill wéi. Wien den high level anmaache kënnt gutt opbauen, esou wat mer grad duerch de Kapp ginn ass. Si wierklech och déi Troms wéi mir se kennen, och déi vum Marek kennt oder sou, wann s de déi einfach erop opgestallt häss, wou déi eben systematesch riets a lénks erop an erof gaang wieren, esou eng Mauer da gebilt hätten, wat d'Bäll och net ëmmer duerchgaang wieren. Wär e Beispill ginn. Wisou se dat hei esou halen, weess ech och net, mee en huet säi Säi Flair, deen hei läit, wëll d'Song net ze vill bemängelen. A mir gesinn jo och, dat mer hei awer an dem Ganzen effektiv eng 20, 30 Minutte mat den Läffel eis hei am Endeffekt beschäftegt hunn. Dir gesitt eben hei elo am Cutten nach alles an da kritt Der gläich eng Kéier d'Cut gemeet, wou een eng langer Paus hat, wou dann eben gewise gëtt, wéi de Level finished gëtt. Sou och deen heite Womp, deen heite Steen. Ech spille lo scho joerelaang Nintendo-Spiller. Deen een oder aner vun iech spillt se nach méi intensiv, zemools déi Mario Bros. Welten. Dat sinn net esou menges. Vläit huet et do steen, huet en och e richtegen Numm? Wann deen huet, dann deet mer leed. Ech hu wierklech e bëssen op d'Recherche gebeet, dass ech deen, dee zimmlech onbekannt ass an wéi Der elo gesitt hutt am Spill selwer, en ass net richteg pre-announced ginn. An jo, méi Gameplay packe mer leider erëm net an der Lo. Aller Gute sind Dinge sinn dräi hu mer elo hei gesinn. Dat klappt net dës Kéier. Mir maachen dann eeben elo de véierte Versuch, deen ech iech elo hei presentéieren, wou mer et wäerte packen. An duerno eng Kéier ganz kuerz d'Story an da si mer eebe mat dësem Part scho fäerdeg. Mir kommen eng Kéier och de Verglach, mä mir si Level 36 hei opgrond vun engem. Level dee mer do wierklech fluche gedo hunn, dat war de Kamek Level dee mer vill misse levelen an dir kënnt mol nach eng Kéier äre Level am Mario Tennis duerchginn, wann eng Kéier motivéiert sinn deen dee mer ze presentéieren an ech wäert och spéider eng Kéier de Verglach maachen wéi dee bäi mir ass. Dir gesitt lénks kéint ee schonn onbeschränkt Energie maachen, mä mer maachen dat awer net, mir maache lo nach eng Kéier dann hei den decisiven. Playthrough vun dësem Level, dee mer dann elo hei gesinn. Dir gesitt de Makatz, well wéi gesot am Discord hunn déi eng oder aner Diskussioun nach mam Nee gehat. Leider kann ech dat net live streamen, well dofir ass d'Verbindung dann net gutt genuch hei fir en Discord-Stream. D'Cadence do kann ech e bëssen erëm austellen. Voilà. D'Summergespämms geet da lo an eng lescht Ronn hei. Do zu der Manéier wéi se kommen, jo de kréien der puer laanscht d'Baken, also wann ech géif net doheem nomaachen, da kritt d'Mummer an de Schapp vun ären Eltere sichen, wann der dacks méi bäi der Famill wunnt oder wann der selwer eng kleng Werkbank doheem hutt. Gitt elo net probéieren de Hubber iech an d'Gesiicht ze schloen, op kee Fall, fänkt mer net un einfach op der Strooss elo mat den Hummer ronderëm ze schéissen, also mat Tennisball ass och schonn net grad sou richteg. Ech muss nach bedenken, do ass bësse Spillentwéckler an Froestellung, wéi kënne mer dat innovativ hei op d'Bühn bréngen, wann dat do d'Leit géife gesinn, déi keng Anung vum Spill hätten, déi géifen sech schonn drop opschéiss opreegen, an am Feier géif geschmass gi mat Tummeren. An dann och nach esou Kugel wéi deen elo geflunn kéim. Also ech fäerte ganz nach enges Daags wierklech do nach herno vun Nintendo hire Prozesser erliewen, dat déi do wierklech soen, dat ass zevill geféierlech fir d'Kandheet oder esou. Esou Ufäng wéi e bësse wéi momentan déi Gender-Diskussioun, déi sech d'Aen och ëmmer verdréinen, fir dat eng kéier unzeschwätzen. Et géif wierklech den Nintendo fir eis zerstéieren. Et si grad déi hei Aktiounen, deen heiten Opbau vum Level, déi eis wierklech ëmmer Spaass maachen, a wallechgelift all déi Leit, déi ëmmer no Kritik sichen, wat ass net gutt, wat ass ze vill riskant fir d'Kanner oder esou, déi dat hei spillen, loosst d'Nintendo-Spiller wallechgelift a gouf gewëllt. Voilà, hei. Dei wollte mer net kréien. Et ass grad e bëssen vill lass hei, wéi der gesitt, mee mir hunn dat do elo scho gutt hikrut. Ëmmer e bëssen mam hin an hier lafen, jo do hänkt, bleiw mer erëm hänken. Mat e bëssen hin an hier lafen kréie mer et awer hei anstänneg hin. A mir hunn och elo eis Ability eben eropgeschafft, déi mer elo eng Kéier wäerte brauchen. benotzen, mee dat ass och net esou einfach fir do ze treffen, well et net heiansdo de Punkt da erëm riets lénks ze lafen an elo kucke mer dat ganz awer hei ze finishen, wa mer déi Roboteren eis hei dat erwäert loossen. Voilà, mir maachen elo nach eng Kéier dat heiten an da misst et gedo sinn, wa mer dat do richteg zile kënnen. Dir gesitt, do ass effektiv eng getraff ginn. En léist sech op, e ploppt souzesoe ewech. A mir hunn et gepackt, dëse Level hei mam Scherge, mat de Scherge virun der Bowser's-Festung. Net all ze schwéier. En huet awer och seng, seng Schwieregkeete gehat, muss ech zouginn. Zemools déi drëtt Well hei. War net einfach mat Kugelbillien. Ech ka mer do wierklech virstellen, datt d'Leit do Krämpes hu géint deen unzekämpfen an den richtegen Timing fir de Blockage erauszefannen, well soss ginn d'Schléieren zimmlech séier futti. Mä e bësse Story hei zum Schluss an da gi ech soe war et dat an da gesi mer eis nächst Kéier hei. An der Finall vun der Inferno-Insel. Du hues gepackt, et war engg kloer dat dat dat dat dat d'Iddi hei keen Hindernis fir dech ass, Mario. En hat och wierklech just 5 Minutte laang Zweifelen, also déi déi 5 Minutte wou du gesinn, do rest hu mir dann quasi 10 Minutte gemeet. Net also näischt wéi eran, wéi gesot, ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Hei virum Festungstor sti mer nächst Kéier dann de Bowser-Level, oder net, dat wisi mer dann. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken an dann bis nächste Méinden. Ciao ciao!